Hello guys, nan dihlak nan dam cio ṭheo lai tiah zumhnak ka ngei. Tuni cu Kawlram chung i a cangmi kahdohnak thawngpang bultan kan theih khawh tawk tlawmpal in kan rak chim ṭhan tawn lai. I atu lio hrawnghrang hi kan theih bantukin Northern Alliance phu hna nih kahdohnak an ngol hnu in khan cun Kawlram chung i a cangmi kahdohnak hi biatakte vun chim awk tlak kha a tlawm ngaingai cang caah khan a caancaan ahcun chim loin kan rak i din pah tawn. Sihmanhsehlaw atu ni ah tlawmpalte vun chim ka duh ṭhanmi cu a luancia January thla ni kul in na riat ah khan Sagaing Zhimmapi Myone i khuate pakhat pawngah hmun a khuangmi Kawl ralkap le Pyusawṭhi minung sau nga pawl kha PDF nih an luhhnawh hna i an kah ciammam hna i caan zeimawzat chung an kah hna hnuah khan Kawl ralkap le Pyusawṭhi lei in khan minung pahlei li an thi i a dang hliamhma a tuarmi zong kha tlawmpal an um hnuah khan Kawl ralkap lei kha hnuah an tawn i an sakhan cu an chuahtak i an zaam ti si. Cu tikah PDF hna nih an sakhan cu an hrawhpiak hna i mei in an khanghpiak hna i cu sakhan chungah cun motorcycle panga le zenkuan meithal tlawmpal zong kha an lak khawh fawn tiah theih a si. Icun atu lio hi Champine Myohpaing lei ah a ummi khuapi pakhat Sisai khua kha a luancia January thla ni kul in ni ruk ah khan PNLA hna nih an rak lak i cu an lakmi cu PNLA cu pa u ralkap pawl kha an si. Pa u ralkap nih khan an rak lak i cu an lakmi cu Kawl ralkap le PNO nih lak ṭhan dingin biatak tein atu hi timhtuahnak an ngeih i an kah cuahmah hna lio si tiah theih a si. PNO kan timi cu uh, pa u miphun ṭhiamṭhiam an si nain Kawl ralkap tangah a ummi Kawl ralkap he kahdaihnak a tuah i uh, Kawl ralkap he a ṭang timi kha an si. Cu hna nih cun anmah pa u ralkap lila simi PNLA kha bitak tein an kah hna i Atu hi sisai khuapi lak dingah vanlawng le helicopter le tanglei in latnatci le tiin biatak tein an kah cuahmah hna lio si. Atu i tuni ah khan kan hun theihmi cu Pa'u sorry sisai myu pawngkam hrawnghrang ah khan Kawl ralkap le PNO pawl i an ruak cu khat thup in a um ko i tu hi a ser zong an ser ngam hna lo tiah theih a si. Tu hi biatak tein kah na kah cuahmah liopi si i Sisai khuapi kha cu mipi ralkap nih khan tutiang cu an control khawh rih. Sihmanhsehlaw an kah hna dan kha a fah tuk ve caah khan zeitik tiang dah an control khawh lai i zeitik tiang dah an awk an awk zeitik tiang dah an defence khawh lai timi kha cu chim awk ṭha rih lo i tuzan thaizing zongah mipi Kawl ralkap kut ah a tla ṭhan khomi si ti kha tutiang ah kan hun theih khawhmi chene a si. Cun atu lio hi Sagaing Dine lei ah Mipi ralkap nih lakmi pawl khuapi pawl zong kha Kawl ralkap nih lak ṭhan dingin biatak tein a ralkap kha a timhtuah cuahmah hna ti theih a si. Kawlin pawng hrawnghrang zong ah hin biatak tein Kawl ralkap kha an i an i pum cuahmah i biatak tein kahdoh ding kha timhtuahnak an ngei tiah theih a si. Ca ruangah cun ralai mi caan ah hin kahdohnak hi a fak chinchin rih lai ti kha fiang tein hmuh khawh a si. Mipi ralkap pawl caah taktak tein thlacam bawm rih ko hna u sih ti kha tuni ah hun chim ka duhmi si. Cu vial cu tuni ah ka chim khawhmi sisehlaw thaizing lei ah a dang kan rak chim ṭhan te lai. Lawmhnak tampi ka ngei.